Kien hemm żmien fejn l-Assedju tal-1551 ġie mixħut u żvalutat. Imbagħad kien hemm żmien fejn beda jiġi rrakkuntat, u fin-nuqqas ta' għarfien beda jiġi mgħoddi bħala leġġenda b'doża ta' nostalġija jew patrijottiżmu reġjonali. Imma l-Assedju tal-1551 huwa ġrajja li seħħet f'kuntest u li tagħha għadha teżisti dokumentazzjoni. Mnejn bdiet u fejn spiċċat? Dan huwa l-Assedju, l-Assedju ta' Għawdex, preċedenti għal dak ta' Malta, b'eżitu doloruż mhux bħal dak ta' Malta, b'effetti devastanti għal Għawdex u niesu. L-Assedju ta' Għawdex tal-1551. Hija traċedja li bħala Għawdex qatt u qatt ma ra. Għawdex tal-1551 niltaqgħu miegħu f'dokumentazzjoni marbuta ma' ġrajjiet partikulari. Għawdex tal-1551 naqraw fuqu waqt ċirkustanzi speċjali bħalma huwa l-assedju devastanti tiegħu. Imma Għawdex tas-seklu sittax, fil-ħajja ordinarja tiegħu, kif kien? Minn popolazzjoni ta' madwar 20,000 ruħ fil-gżejjer Maltin, Għawdex kien jiġbor kwart. Għawdex fiż-żmien medjevali kien hawn produzzjoni ħafna iżgħar, madwar 2,000. Imma mbagħad ġew l-Aragoniżi fl-1283, bdew importazzjoni tal-ikel, l-popolazzjoni bdiet tiżdied. Fl-1350 titwaqqaf l-Universitas, Gvern Reġjonali għal Għawdex, u wkoll naturalment l-importazzjoni saret iktar organizzata, iktar qamħ, iktar ħobż, iktar nies. U għalhekk il-kalkolu ta' popolazzjoni ta' madwar 5,000, 5,500 fl-1550 hi ta' min joqgħod fuqha ħafna. Ħafna minn dawn il-5,000 ruħ kienu jgħixu fil-belt ta' Għawdex, dik li illum nafuha bħala ċ-Ċittadella, għalkemm ta' qisu proporzjon differenti u ikbar minn dik li nafu llum. U dan minħabba l-inżul frekwenti tal-furbani li ta' spiss kien iġiegħel lill-Għawdxin mir-raba' tagħhom jiġru lejn il-ħitan u il-kenn li kienet toffrilhom belthom. Ċittadella, jew il-Gran Castello kif kienu jafuha dak iż-żmien, kienet waħda minn tliet refuġji li l-poplu tal-Gżejjer Maltin kellu kontra l-attakki mill-kursara u minn Eh, mill-edowa li kienu jiġu bil-bahar. Hija waħda minn tliet kastelli tista' tgħid li kien hawn eh, bħala kien hemm l-imdina fuq skala ħafna ikbar u kien hemm mbagħad il-kastell ta' il-Kastru Maris fil-Port il-Kbir. Id-differenza bejn eh, ċittadella biex ngħidu hekk il-Gran Kastello, l-Imdina u l-Kastru Maris kienet ċittadella u l-Imdina kienu bliet. Eh, fil-każ ta' Gran Castello kien iksu villaġġ fortifikat. Kif jgħidulu għall antika, ġifieri għadu sistema ta' difiża medjevali li tmur anka iktar għal antikità fej l-iktar eh, element difensiv li kellha kienet il-vertikalità tagħha, ġifieri l-inaċċessibilità. Iktar ma kellek ħitan għoljin eh, u għalhekk is-sit kien intagħżel b'mod li jkun minnu diġà difensiv jagħti ċertu element ta' protezzjoni. L-ekonomija ta' Għawdex f'dawk iż-żminijiet kienet ovvjament ekonomija agrarja. Għawdex kien jipproduċi żewġ dak li jgħidulhom cash crops, jiġifieri żewġ ħwejjeġ li kienu jġibu l-flus. u dawn kienu l-qoton li kien jiġi esportat kemm kif joħroġ min-natura kif ukoll minn suġ, u imbagħad il-kemun, iż-żerriegħa tal-kemun li kienet kollha kemm hi tiġi esportata lejn Sqarlija u kienet tintuża bħala kondiment u anke bħala xarba. Barra dan imbagħad il-bidwi lokali kien ikellu ħafna qamħ u ħafna xejr fl-għelieqi tiegħu. barra ħxejjex oħrajn li jintużaw għall-ikel ta' kuljum u li għalhekk nistgħu ngħidu li l-ikla tal-bidwi kienet ikla suffiċjenti minn kien dak li jipproduċi għall-familja tiegħu. Barra dan imbagħad naturalment kien hemm it-tjur u l-bhejjem. Kienet ekonomija primarja li kienet anki tippermetti l-esportazzjoni ta' xi bhejjem u laħmijiet minn Għawdex għal Malta. Imma mhux biss. F'Għawdex naturalment, barra din l-ekonomija u l-cash crops, kien hemm ukon kummerċ ta' ħwejjeġ oħra imma lejn Malta. L-iktar li nistgħu ngħidu kien xi frottijiet, xi prodotti tar-raba' żejda li l-Għawdxin ma kienx ikellhom bżonnhom u kien jesportahom lejn Malta u dan nafu li kien jeżisti, tjur lejn Malta, imma Għawdex ukoll Għawdha fliha tajba ħafna u għaldaqstant Għawdex kien hawn produzzjoni wkoll ta' fuħħar li minn żmien għal żmien kien jiġi esportat anke lejn Malta. Meta nitkellmu minn esportazzjoni, li allura kienet issir bil-baħar u mhux bl-ajru, Għawdex ma kienx isofri minn dik li illum isejħulha insularità doppja. Il-kummerċ kien isir ħafna drabi barra dak ta' Malta direttament ma' Sqallija, jiġifieri min kien meta kien jesportaw minn Għawdex lejn Sqallija ma kinux jgħaddu mill-portijiet tal-Maltin, anzi bil-maqlub. Kien hemm diversi każijiet fejn il-Maltin biex jesportaw l-Esqarrija kienu jġibu l-affarijiet Għawdex u minn Masal Forn kienu mbagħad jitilqu aktarx lejn il-port ta' Licata fi Sqallija li kien wieħed l-iktar popolari u l-iktar traffikuż dak iż-żmien medjevali. Dan il-fenomenu nifhmuh ukoll mis-sejbiet arkeoloġiċi tal-epoka li jsuquna biex ma ninterpretawx l-istorja ta' Għawdex u ta' Malta fid-dawl u l-kuntest preżenti. L-istorja ta' Għawdex hija parallela ma' dik Maltija u mħallta ma' dik Maltija, però distinta. Jiġifieri ma nistgħux nassumu li pattern li mudell ta' studju li japplika għal Malta japplika bilfors bl-istess mod għal Għawdex, li wieħed irid iħares lejha bir-reqqa fid-dettall. u dan japplika għall-mod ta' kif Għawdex medjevali kien port, kien bieb, kien pont għall-arċipelagu Malti mal-kontinent Ewropew fit-Tramuntana tagħna. Din l-idea tal-marġinalità, tad-dual insularity, l-idea li s-soċjetà Għawdex bilfors trid tkun marġinali minħabba d-daqs tal-gżira, minħabba li hija gżira żgħira marbuta ma' gżira żgħira oħra ħdejha, dan forsi huwa minnu għall-perjodu modern. Bla dubju huwa veru għall-perjodu Ingliż. Però għall-Medjuevu dan u għad-dinja antika dan mhux minnu. Id-daqs iż-żgħar tal-gżira huwa f'ċertu sens kien vantaġġ. U narawha mill-arkeoloġija, ġifieri m'hemm l-ebda kwalità, differenza fil-kwalità tal-arkeoloġija li nsibu Għawdex minn dik ta' Malta. Meta bdiet tinqata' minn dal-mudell Għawdex, jien naħseb bdiet biex nibdew fi żmien il-Kavallieri. Il-Kavallieri kkonċentraw ir-risorsi fil-belt u taw il-ġenb għall-bqija tal-gżira, inkluż Għawdex. Però xorta baqgħet attiva sew Għawdex sas-seklu tmintax. L-aħħar il-vera daqqa ta' ħarta ħaditha bl-industrijalizzazzjoni, bil, bil-miġja tal-vapuri mekkaniċi li ma bdewx jifqu iktar Għawdex imma kollox beda dieħel il-port tal-Belt. U għaldaqstant verament saret double island, double insulary. Minn dak il-mument naraw l-immigrazzjoni minn Għawdex u dawn l-istejjer kif nafuha fid-dinja moderna. Fuq il-ħajja qabel l-1551, l-atti notarili m'għandhomx abbundanza ta' materjal, iżda l-ftit li salva mill-ħerba jixhed dawl tant sabiħ fuq il-ħajja ta' Għawdex u niesu, li fost ħwejjeġ oħra, jirregolaw il-ħajja kummerċjali b'numru ta' kuntratti. Kuntratt minnhom għandna fejn inti kellek nafu illi d-dgħajsa tal-pass bejn Malta u Għawdex kienu jgħidulha l-Magħdija. Din hija diġà dokumentata fid-dokument li kien għamel Giliberto Abbate. Tajjeb, fl-1241, però issa qed naraw dokument, tajjeb, tas-seklu, tal-seklu ħmistax fejn propju qed jgħidilna l-proċess ta' kif qiegħda tingħata b'mod ta' auction, qisu dak li jkun jagħmel it-talba, U min ikun min jagħti l-aħjar talba jieħu din it-tip ta' kuntratt ħa ngħidulu hekk. Ovvjament din turina ħafna affarijiet il għaliex turina t-taxxa li kellu jiġbor minn dan il-kuntratt. Allura hemm ċertu taxxi fuq l-esportazzjoni tal-annimali minn Għawdex għal Malta. Tajjeb, qed tiftħilna, tagħtina propju ħafna ħafna dawl fuq kif kien jaħdem taħdem l-amministrazzjoni bejn Malta u Għawdex. Irridu niftakru illi aħna qed nitkellmu fuq żmien fejn il-baħar huwa dak li jgħaqqad, mhux l-art. L-art hija diffiċli għaliex m'hemmx il-komunikazzjoni, m'hemmx l-infrastruttura. posta biex inti tista' tmur komdu minn post għal ieħor, allura qed jintuża l-baħar. L-aktar dokumenti sinifikattivi li nstabu kienu manuskritti li jiffurmaw parti żgħira mill-volumi tan-nutar Pinus Saliva. Huma dokumenti li jitkellmu fuq każijiet speċifiċi ħafna, bħal pereżempju testmenti partikolari ta' raġel li qed iħalli l-wirt lil martu. jew argument bejn il-kappillan tal-matriċi u kappillan mill-Palermo fuq il-kwalità ta' paramenti sagri li ġew ordnati. Imma fit-totalità tagħhom, dawn jikkostitwixxu sors imprezzabbli ta' tagħrif għax huwa sors primarju. Fejn aħna m'għandna xejn, fejn aħna ngħidu illi inqered kollox prattikament bl-assedju tal-1551, aħna hawnhekk qed insibu illi le, għad għandna affarijiet li qed jixħtu dawl fuq Għawdex. U dawn l-affarijiet għad iridu jiġu rriċerkati u għad iridu jiġu studjati sew ukoll. Il-belt ta' Għawdex, illum iċ-Ċittadella, dak iż-żmien Gran Castello, kienet primarjament fortizza għad-difiża. Hekk sabuha l-Kavallieri meta ġew fl-1530. Li jgħidulna, jgħidilna Bosio mir-rapport fil-fatt tal-kummissarji li kienu ġew li meta rawha ddiskrivewha bħala di forma ritonda, jiġifieri kellha pjan ċirkulari u kienet bażikament qisha kontinwazzjoni ta' dak li għadna naraw dawk il-ħitan vertikali naraw fuq it-tramuntana taċ-Ċittadella, ħitan vertikali fuq irdum Id-differenza li kienet eh, li s-sit ma kienx ċatt kien jeqleb li rabat allura ma kienx pjattaforma ċatta e, u fil-fatt ir-reċint kien imtarraċ. Bażikament huwa dak l-istess ħaġa li għadna naraw illum wara l-intervent tal-Kavallieri. L-istess ħaġa, mhux għall-fortifikazzjonijiet kollha però. U dawn id-differenzi ma jiġux tant minn gosti jew stili li jinbidlu maż-żmien imma jiġu l-aktar minn esiġenzi militari. Jiżviluppaw l-armi, tiżviluppa l-istrateġija tad-diviża. U magħhom trid tiżviluppa l-fortifikazzjoni. L-aktar dokumentazzjoni li tispjegalna kif kienet il-fortifikazzjoni l-antika hija inċiżjoni tal-artist tal-Ordni Matteo Pérez D'Aleccio. Id-differenza wkoll mir-reċint li għadu jeżisti hija l-kumplament tal-ansjent Medjevali kellu tmien torrijiet. Dak ngħidulhom wall towers bl-Ingliż, kienu proġezzjoni li toħroġ mill-ħajt biex tagħti naqra element ta' fjangeġġament. U li tlieta minnhom, l-iktar fil-baxx u li jħarsu immedjatament lejn rabat kienu Kif naraw mill-uniku pjanta li għandna li tidher fl-inċiżjonijiet ta' D'Aleccio, eh, turina li dawk l-elementi kienu kellhom jisom pjattaforma. Issa jew saru fil-bidu tal-kavallieri jew nkella meta beda jidħol il-kanun u ħassew li għandhom bżonn eh, joffru xi forma ta' element li jista' juża l-kanun. Għax waħda mill-problemi li naraw li tibqa' tagħmilha diffiċli għad-difiża ta' ċittadella kienet li l-ħitan tagħha ma kellhomx pjattaforma wiesqa biżżejjed. Fil-fatt wieħed mir-rapporti jgħid il-ħitan kienu il-passaġġ ta' warajhom dik ngħidulha ix-xemin deront kien xi żewġ palmi wiesgħa, ġifieri impossibbli biex tarma l-kanuni. E, tant hu hekk li meta ġiet assedjata e, nafu li wara li qatlu l-uniku bombardier li kien hemm, ġifieri dak tfisser wara kemm kellha ftit kanuni, malajr ma tantx kellha difiża u mill din pjanta naraw li aktarx tlieta minn daw it-torijiet kienu pjattaformi eh, għal kanuni. Li kellha wkoll interessanti u li m'għadux jidher ovvjament għax eh, wara li nbniet eh, ħafna minn dawn l-elementi żarmaw kienet li l-bib prinċipali kien protett b'ċert struttura li ngħidu la barbi kien, barbi kien fil Perjodu medjuevu kien eh, jew torri jew nkella reċint esterjuri li skop tiegħu kien li jipproteġi l-passaġġ lejn id-daħla tal-kastell. Din l-istruttura mġżejra kellha żewġ torrijiet u bieb avvanzat. Jiġifieri mill-foss kont tgħaddi mill-ewwel bieb u imbagħad mit-tieni bieb li kien jinsab ġol-uniku torri tond li kien hemm fost it-tmien torrijiet li jidhru fuq il-pjanta ta' D'Aleccio. Is-sigurtà kienet prijorità għaliex qed nitkellmu minn belt li kienet refuġju fejn jgħixu l-Għawdxin. Parti mill-karattru ta' Gran Castello, taċ-Ċittadella f'dak il-perjodu, kien il-fatt li għall-kuntrarju tal-lum meta tħares ġewwa ma tarax djar, tara għelieqi u fdalijiet ta' djar. Dak il-perjodu nafu li d-djar kienu jaslu jmissu mal-parti ta' wara tas-sur, jiġifieri bejn il-passaġġ ta' fuq is-sur u ġewwa kien hemm id-djar. U nafu wkoll li wħud minn dawn id-djar kellhom it-twieqi tagħhom jaqtgħu minn ġos-sur innifishom, jiġifieri kienu jgħaddu minn dan il-passaġġ u jagħtu għal barra. Xi ħaġa li baqgħet anke sseħħ fi żmien il-Kavallieri l-Imdina, pereżempju, għadna nistgħu narawha f'ċertu pożizzjonijiet. Tajjeb li niftakru li ċ-Ċittadella li naraw illum hi r-riżultat ta' modifiki sostanzjali li seħħew fis-seklu sbatax u li l-Kavallieri għamlu permezz ta' Ġovanni Rinaldini l-inġinier tagħhom biex isaħħu l-kastrum, il-kastell medjevali li sabu huma. U allura tinkorpora fiha kemm sezzjonijiet t'aswar tas-seklu sbatax, qed ngħidu t-tul kollu li jħares fuq il-ċentru tar-Rabat, kif ukoll Sezzjonijiet medjevali, dawk li jħarsu lejn Triq l-Imgħallem, li jħarsu lejn it-Tramuntana tal-gżira. Allura jekk għandna nfittxu, jekk stajna nsibu xi ħaġa li tmur lura għal sezzjoni medjevali, aswar li kien hawn fl-1551, irridu nfittxuha fuq in-naħa ta' wara, fuq is-swar li jħarsu lejn it-Tramuntana u forsi fuq ġewwa taċ-Ċittadella. Li baqa' minn dal-perjodu wkoll interessanti ħafna hija s-Seliport ngħidulu, dak il-bieb żgħir li qiegħed ukoll fil-parti tat-Tramuntana. Illum huwa blokkat, però blokkat storikament, jiġifieri f'xi perjodu jew fis-seklu sbatax meta beda terġa' tiġi modifikata ċ-Ċittadella. Illum insibuh imbarrat bil-ġebel. Aħna meta bdejna restawr sibniha parzjalment ibblokkata. u ftaħniha biex illum tinqara aħjar. Niftakar tajjeb ukoll li fl-akkwati ta' dik l-arkata sibna xi turġien imqatta' fil-blat, li mbagħad kienu jaqtgħu ħesrem, proprju għaliex fil-modifiki li mbagħad il-Kavalliri għamlu fis-seklu sbatax kienu anke qattgħu l-blat biex kull fejn kien hemm post fejn l-għadu faċilment jitla' sas-swar jeliminawh. Is-sigurtà kienet prijorità wkoll għaliex l-inżul u l-ħbit mill-furbani kienu okkażjonijiet frekwenti u b'konsegwenzi traġiċi. Dak iż-żmien, il-gżira ta' Għawdex, bħal bqija tal-gżejjer tal-Mediterran, kienet mifnija bil-pirati, ġejjin minn kull naħħa tal-Baħar Nofsani. Wieħed fost l-aktar ismijiet li kien inissel biża' kien Turgut Reis, magħruf dak iż-żmien, kif għadu sal-lum, bħala dragut. L-ewwel darba dokumentat kien ġie hawnhekk fl-1540. Kiml ġiet hawnhekk fl-1544, meta però ħalla ħajtu ħu ħalha għaliex il-Għawdxin, imexxijin mill-gvernatur tal-gżira, kienu ħarġu kontrihom u qatlu lil ħuh. Dakinhar jingħad li d-dragut ħalef li jpattija lil Għawdxin talli qatlew il-ħuħ u anke kienu tawh in-nar f'xi post qrib iċ-Ċittadella. Imbagħad reġa' ġie hawnhekk u dam f'diversi ġranet f'Lulju tal-1550. U x'kienu jiġu jagħmlu Dragut u sħabu f'Għawdex? Għaliex l-Imġarr kien magħruf illi kien hemm ħafna ilma ġieri Fil-fatt, mill-Isqalli Għarbi, il-kelma miġra, plural, imġarr tfisser proprju nixxiegħa jew nixxiegħat ta' ilma. U dina naturalment l-Għawdxin ta' dak iż-żmien kienu jafuha. Tant hu hekk li sal-lum waħda min-nixxiegħat tal-Imġarr Għawdex hija magħrufa bħala Għajn ir-Rajes. Qal Reis Turgut, qal Dragut. Kieku kien jiġi biss għall-ilma, fiha u ma fijiex, iżda l-istorja turina kif mal-ilma dawn kienu jkaxkru kulma jiġi għal idejhom, minn frott u uċuħ tar-raba' sa bhejjem u fejn jistgħu anke nies għas-swieq tal-iskjavi. Tul iż-żmien kien hemm diversi razziji, anke razziji kbar, L-ikbar waħda, qabel l-1551, kienet fl-1429, meta nafu li saret ħsara kbira f'Għawdex, però dil-ħsara ma tantx kienet ta' effett fit-tul, tant hu hekk li ftit wara il-popolazzjoni reġgħet bdiet tikber u Għawdex reġgħet ħadet ir-ruħ. Daqs tal-1551 ma kien hawn qatt ebda attakk, ebda assedju. L-assedju ta' Għawdex ma kienx opra ta' ħallelin jew pirati negozjanti. Kienet azzjoni ta' qawwa militari, forza dominanti, imperu kontra ieħor. L-assedju ta' Għawdex kien frott ta' movimenti politiċi fil-Mediterran u xpruna aktar tensjonijiet li komplew jiktbu l-istorja tal-Baħar Nofsani kif nafuha llum. L-assedju tal-1551 kien ilu ħafna jinħema. F'daka s-seklu sittax, diversi qawwiet Ewropej kienu bdew jattakkaw u jokkupaw diversi bliet fuq il-kosta Afrikana. L-għandu x'jaqsam ma' dan l-assedju hija meta fl-1535, Karlu Ħamsa l-Imperatur, Attakka u rnexxielu jirbaħ wieħed mill-iktar postrijiet strateġiki llum jinsab fit-Tuneżija, il-port ta' Mahdija u ċ-ċittadella tiegħu. Iċ-ċittadella ta' Mahdija għandha l-isem ta' Afrika, u din iċ-ċittadella ta' Afrika kienet waħda mill-isbaħ, mill-iktar kbar u anke mill-iktar fortifikati tajjeb fil-Mediterran. Għaldaqstant, l-Ottomanni bdew bil-mod il-mod jgħidu isma' dawna Kien ħalluhom weħedhom sejrin jiħdulna kollox u għalhekk bdiet din il-ġlieda biex jirbħu dawn il-postijiet. Dragut kien ilu li tefa' għajnejh proprju fuq Maħdija u darba minnhom proprju fi Frar tal-1550 kien għamel attakk b'sorpriża u rnexxielu jirbaħ kemm il-port ta' Maħdija kif ukoll iċ-ċittadella tagħha Afrika. Peress li kien jaf li Afrika Kien post verament miżmum tajjeb, fortizza kbira, qawwija. X'għamel? Iddeċieda li r-rikkezzi tiegħu kollha, rikkezzi li hu kien jirbaħ meta jagħmel nżuf f'postijiet oħrajn, ipoġġihom għas-sod proprju fil-belt ta' Ċittadella ta' Mahdija fl-Afrika. U hekk għamel. Il-forzi Ewropej iddeċidew li ma jistax ikun illi dan il-post jibqa' f'idejn l-Ottomanni u għalhekk l-Ispanjoli, l-Isqallin u anke l-Kavalieri ta' Malta għaqdu flotta flimkien biex jagħmlu assedju fuq Maħdija u Afrika. U fil-fatt bejn Ġunju u Settembru sar dan l-assedju kbir ħafna fuq il-post. Ċittadella tal-Afrika. Fl-10 ta' Settembru, fl-aħħar il-forzi Ewropej irnexxielhom u daħlu u rebħu Afrika u hawnhekk sabu t-teżori kollha kemm huma illi Dragut tul is-snin kien rebaħ minn postijiet u minn bċejjex tal-baħar li kien ħa taħt idejh, u tilef kollox. Minn hemm tibda l-vendetta ta' Dragut fuq l-Ordni u l-alleati tagħha. L-Ordni kienet taf li ġej żmien ta' gwerra. u dan insibuh, anke jekk mhux b'mod estensiv għall-aħħar, dokumentat fl-Arkivji Notarili ta' Malta. Prattikament li hu interessanti li nsibu ġewwa l-Arkivju Notarili huma dokumenti li jmorru ftit xhur qabel ma sar dan l-attakk, ma saret din l-inkurżjoni u dan huwa dokument miktub tajjeb, min-Nutar Bartolomeo Selvaggi de Via, li kien ukoll skriba ġewwa l-Magna Curia Kastellanija. U proprju da qed jirrekordja, ħa ngħidulu hekk, għall-posterità ordni li ħareġ il-Gran Mastru f'April tal-1551. Issa aħna nafu li dan il-ħbit sar f'Lulju. tal-1551 u x'qed jgħidilna dan id-dokument? Qed joħroġ l-istruzzjonijiet illi l-Gran Mastru qed jingħata għalfejn qed jgħidilna il għaliex propju huwa żmien fejn hawn għajdut tajjeb illi ġejja l-gwerra, illi l-għadu ħa jaħbat għalina. U propju inti malli taqra dik il-frażi iddaħħlek f'dan l-ispirtu, f'din il-biża' li kienet taħkem u allura joħorġu dal-kundizzjonijiet fosthom illi l-iskjavi jridu jinġabru filgħaxija, illi dawk kollha li jbigħu l-prodotti tagħhom ukoll iridu jagħmluhom b'ċertu mod. Allura għandek ħafna informazzjoni proprju x'kien jiġri f'dan iż-żmien meta aħna l-Maltin qed jibiżgħu minn dan il-ħbit tajjeb tal-għadu. tagħhom u dan huwa dokument importanti ħafna. Il-Maltin qegħdin jibżgħu mill-għadu, imma minn min eżatt? Il-Protokedist ewlieni naturalment kien is-Sultan Sulemajn il-Manifiku, il-Kbir. Dan kien proprju daka li keċċa l-kavallieri mir-Rodi, kien fi żmienu li sar l-Assedju t'Għawdex u anke jkun hu li bagħat, il-flotta fl-Assedju l-Kbir ta' Malta fl-1565. Wieħed min-nies li dejjem jidħlu f'dawn għat-tieni protogonist imma li għal l-Assedju t'Għadux huwa l-kbir nett huwa Turgut Reis, illi magħruf fl-istorja bħala Dragut illi anke huwa msejjaħ bħala s-sejf tal-Iżlam għax kien dak l-iktar tħabat biex kabbar u jxerred l-Iżlam fil-Mediterran. Dan għad ta' tnax-il sena kien ġa jaf juża l-kanuni u kellu karriera militari mill-aqwa. Kien ikkunsidrat bħala l-aħjar bumbardier u anke bħala strateġist biex imexxi flotta waqt attakk. Nistgħu ngħidu li kienu jgħiru għalih. U s-Sultan Sulejman ma tantx kien iħares lejh sabiħ, imma kienu jafu li huwa baħri mill-aqwa u għall-għerf u għall-kapaċitajiet li kellu ma kien iħabbatha ħadd miegħu. Tant ma kinux jaraw għajn m'għajn li biex Dragut ġab il-barka ta' Sulejman biex jiġbor flotta biex biha jattakka lil Malta u eventwalment imbagħad dar għal Għawdex, Kellu jxaħħam lin-nies ta' madwar is-sultan. Protagonist ieħor kien Yusuf Sinan Pasha. Dana kien l-ammiral fil-fatt fl-1553 tal-flotta Ottomanna fil-Mediterran. Kien ikkunsidrat bħala strateġist mill-aqwa U għalkemm Dragut jista' jkun li kien kapaċi iktar minnu, però Suleman il-Kbir lilu kien jafda u lilu fil-fatt qiegħed bħala kap tal-flotta li kellha tattakka l-kavallieri biex tkeċċihom minn Malta, minn Għawdex u minn Tripli. Protagonist ieħor kien, u għal Għawdex din hija ta' ħaġa importanza, kien Kambil Bey. Dan kien il-kap tal-artillerija u kien hu li jiddeċieda li jarmaw żewġ batteriji kontra ċ-Ċittadella f'Għawdex, kien hu li għażel il-post u kien hu li talla' disa' kanuni kbar biex jattakkaw iċ-Ċittadella. Meta f'Lulju tal-1550 it-Torok iddeċidew li jattakkaw il-kastell, huma armaw żewġ batteriji, waħda fl-akwati tal-parroċċa ta' San Ġorġ u l-oħra fl-akwati tal fejn illum hemm il-kunvent tal-Patrijiet Franċiskani. Ir-raġuni jew ir-raġunijiet wara din l-għażla id-deċiżjoni tat-Torok kienu tista' tgħid tnejn. L-ewwel qabel kollox il-ħitan tal-kastell fuq in-naħa tan-nofsinhar kienu ferm aktar baxxi minn dawk li kien hemm fuq in-naħa tat-tramuntana. Ir-raġuni l-oħra għaliex attakkaw min-naħa tan-nofsinhar kienet għaliex l-akkwati, l-inħawi tar-Rabat, l-akwati tal-parroċċa ta' San Ġorġ kif ukoll l-akwati tal-kunvent tal-Patri Franġiskani kienu qegħdin jinsabu pjuttost fil-għoli meta mqabblin mal-għoli tal-kastell jinsabu pjuttost fil-għoli u għaldaqstant kienu joffru post vantaġġuż minn fejn wieħed seta' jattakka l-ħitan tal-kastell. Kien hemm ukoll Salah Reis. Salah Reis Ammiral ieħor li kien responsabbli bħala strateġist mill-movimenti tal-flotta u għalhekk naturalment kien hu li jagħti l-ordnijiet lill-kaptani tal-flotta fejn imorru u fejn ma jmorrux. Kien hu naturalment li tahom l-ordni biex jinżlu Għawdex, biex jiġu Għawdex, U mbagħad hemmhekk isir l-attakk. B'dawn l-ismijiet, b'dawn il-mexxejja, l-azzjoni militari kienet parti minn strateġija sħiħa, robusta u maħsuba tajjeb, tant li ma ġewx lejn artna b'qoxra waħda tal-baħar jew tnejn. Il-flotta li ġiet Malta u Għawdex inġabret lil hinn mill-belt ta' Preveza In-naħħa ta' Lepanto, ġewwa l-Greċja tal-lum, minn hemm salpat lejn Messina, minn Messina għal Awgusta fejn ukoll sar attakk, imbagħad minn Awgusta għal Malta, għal Għawdex u għal Tripli. Kienet flotta kbira ħafna, 145 biċċa tal-baħar, fosthom żewġ galjuni kbar, aktarx Wieħed mill-galjuni kien proprju ta' Suleman innifsu. Kienu jgħoddu fi kliem ieħor ma' tnax-il elf ruħ. Parti konsiderevoli minnhom ikunu Ġannizzari, l-aktar ġellieda elite tal-Ottomanni. Tassew ħarġu armati biex mnejn jgħaddu, jirbħu. L-assedju nnifsu fih ħafna paġni u faċċati dolorużi. Uħud fihom dulur imħallat ma' qlubija u patrijottiżmu. Oħrajn fihom dulur imtaqqal ferm aktar bi ħjiel ta' tradimenti. Tħares minn fejn tħares però, is-sejf ta' dulur nifed lil Għawdex u lil niesu bla ħniena. Għafsa ta' agħar kbira F'dina l-istorja tal-Assedju ta' Għawdex huwa t-tradimenti li saru mill-awtoritajiet kontra l-Għawdxin. L-ewwel tradiment sar fil-Kunsill tal-Ordni meta l-Kulsin ġie mgħarraf li sejjer ikun hemm dan l-attakk fuq il-gżejjer Maltin u fuq Tripli ħasbu biex jitolbu l-għajnuna l-Viċi Re ta' Sqallija. Imma għalfejn? biex jibgħatilhom kontinġent għal Tripli u fil-fatt irnexxielu l-Viċi Re jiġbor xi sitt mitt merċenarju biex bagħathom jiddefendu 'l Tripli imma mhux 'il Għawdex. It-tieni tradiment sar mill-Gran Mastru Juan Diomedes. L-Alide Homedes ma ppruvax jgħin lill-Għawdxin b'ebda mod. Pereżempju, biex jibgħatilhom bumbardiera, kien jaf li fiċ-Ċittadella ta' Għawdex bumbardier wieħed biss kien hemm. Imma iktar u iktar minn hekk. Meta l-irġiel Għawdxin bdew jibagħtu n-nisa u t-tfal tagħhom biex iħarsuhom ġewwa s-swar tal-Birgu, il-Gran Mastru ordna li ma jħallux lill-Għawdxin jinżlu l-Birgu. Anzi qalilhom, Jekk tippruvaw tinżlu l-art, jien ngħarraqkom. U dawn imsieken kellhom jerġgħu lura lejn Għawdex minn fejn imbagħad ittieħdu skjavi. Bl-istess mod, l-Għawdxin ma setgħux ikunu ferħanin wisq bil-Gvernatur Galatjan de Sesse. Għax minkejja li kien jaf li kellu seba' mitt ruħ tad-dejma lesti jiddefendu lil Għawdex u minkejja li kien magħruf għall-qlubija tiegħu, meta ma kkwistax l-għajnuna minn Malta, Qata' qalbu u għamel ftit li xejn. U hekk beda l-assedju. Mat-tbexbix tal-jum fuq l-orizzont ta' madwar Malta u Għawdex, Bdiet dieħla l-flotta tal-Ottomanni, 145 biċċa tal-baħar, jew aħjar 145 biċċa tal-gwerra. Il-Gran Mastru Juan de Homedes sa dak il-ħin kien għadu mank irid jemmen, kważi, li l-attakk kien ġej fuq Malta u mhux fuq Tripli, seta' jilmaħ din id-dehra minn fuq il-Forti Sant'Anġlu. Bil-mod il-mod, Ix-xefaq bjad kollu kemm hu, bjad bil-qlugħ ta' dawna il-145 biċċa. Dawn resqulu lejn Marsamxett u nfirxu mal-kosta ta' Malta sa San Pawl il-Baħar, mnejn bdew niżlin in-nies l-art biex jaħżnu l-ilma u l-ikel u jarmaw il-batteriji tagħhom fuq l-għolja xeber ras biex jattakkaw lil Sant'Anġlu u il-Birgu. Sadanittant ukoll bdew itellgħu il-kanun il-kbar fuq l-għolja Sciberras, għax il-ħsieb kien li jattakkaw il-Birgu. Però x'ġara? Ġara illi Dragut u Sinan Pasha, li kif għedna kien il-Kap Kmandant ta' din l-armata, ma qablux fuq il-qawwa tal-fortifikazzjonijiet ta' Sant'Anġlu u l-Birgu. U għalhekk iddiskutew bejniethom, biex ma ngħidx illatikaw bejniethom, jekk kienx jaqbel li jagħmlu attakk Li kien se jeħdilhom diversi ġranet. Tella' u niżżel, Dragut ried jattakka, Sinan Paxà ma riedx u għaddiet tiegħu, għax hu kien qiegħed jikkmanda. U fil-fatt, sal-Ħadd filgħaxija bdew jerġgħu jiżarmaw. Il-kavallieri fil-Birgu ħadu nifs peress li l-attakk kien ġie sospiż, iżda ndunaw li dan kien ifisser għawġ kbira għall-Imdina. Nicolas Durand de Villaganon u sħabu jitilqu bil-lejl fuq kemm ħmir sabu biex jgħinu lir-reżistenza fl-Imdina. Hemm waslu sbieħ it-Tnejn filgħodu u ħejjew żewġ strataġemmi kif jistgħu jirbħu l-battalja. L-ewwel strataġemma kienet illi ħoloq ittra falza, bagħat lil xi ħadd biex jidħol biha min-naħa ta' Marsamxett biex tinqabad mill-Ottomanni, jieħduha għal Sinan Paxa, li fiha kien hemm illi Andrea Doria l-ammiral tal-flotta ta' Genova kien lest illi jiġi hawn Malta biex jgħin għat-tkeċċija tal-Ottomanni. Din ġennithom. Fl-istess ħin ġewwa l-Imdina, huwa tella' lin-nies kollha, ħafna bdiewa, l-iktar li kienu dawna li kienu ġew mill-Iħruq tal-Qrib, illi kienu daħlu l-Imdina għall-kenn tas-swar tagħha. Tellagħhom kollha fuq is-swar, jgħajtu kemm għandu saħħa u skont tradizzjoni, tella' anke statwa ta' Santa Agata illi hija l-patruna ta' Malta biex it-Torok jaħsbu kemm l-Imdina hemm nies u li strateġem it-tnejn it-tnejn donnhom kellhom suċċess mixtieq. Il għaliex kważi kważi kienu għadhom jaslu bil-kanuni minn San Pawl il-Baħar għall-Imdina tard ħafna filgħaxija it-tnejn kienu għadhom jiġifieri kif armaw Ittieħdet id-deċiżjoni illi l-kanuni jaħduhom lura. Is-sinjal kien sparar ta' kanuni mill-flott ta' San Pawl il-Baħar u ħadd ma ried jemmen lil għajnejh. Bdew iżarmaw kollox mill-ġdid, jieħdu kollox lejn il-flotta f'San Pawl il-Baħar. Sa tard filgħaxija, it-Tnejn u t-Tlieta kienu bdew żarmaw kull ma kienu armaw barra mis-swar tal-Imdina. Il-Kunsill tal-Ordni u magħhom il-Gran Mastru Juan de Homedes ħasbu li issa, Sejrin iniżżlu kollox fil-flotta u jsalpaw lejn Tripli li kienet ir-raġuni ewlenija ta' din il-kampanja militari. Imma mhux hekk kien. Il għaliex it-Tlieta flgħaxija stess, dawna l-bċejjeċ tal-baħar Ottomanni bdew deħlin il-port tal-Imġarr. Bħas-soltu l-ewwel jimlew l-ilma imbagħad jaraw x'ħa jsir l-għada. Sakemm jirċievu l-ordnijiet mingħand Sinan Paxà. U minn hawn tibda l-passjoni tal-gżira u n-nies ta' Għawdex. Mat-tbeġbix tal-jum deher ċar li l-Ottomanni sejrin jattakkaw Għawdex. Ilgħaliex bdew iniżżlu ħafna nies l-art. Mhux l-armamenti, ilgħaliex bħas-soltu Dragut u Sinan Paxa ma qablux dwar il-qawwa taċ-Ċittadella ta' Għawdex. Biex tagħqad, meta kienu ġa qegħdin jagħmlu d-diskussjoni, inqabad Paulo De Nas. Dan kien wieħed mill-ġurati ta' Għawdex li kien offra ruħu biex imur jitlob l-għajnuna lill-Gran Mastru. U hu ġew lura minn Malta inqabad fil-Fliegu. Meta deher quddiem Sinan Paxà, huwa qallu kemm iċ-Ċittadella hi armata, kemm hemm armamenti, kemm hemm nies lesti li jiġġieldu. biex minn għalih jikkonvinċih ma jattakkax. Però Dragut kien jaf aħjar minnu. Kien jaf li Daka mhux qed jgħid il-verità u għalhekk fl-aħħar kien deċiż li Dragut u Sinan Paxà jibdew attakk fuq iċ-ċittedella ta' Għawdex. Filgħodu nqelet diskussjoni oħra, darba ma' Kembil Bey, li kien il-Kap tal-Artillerija. Kien hemm min irid itarla' biss tliet kanuni biex jattakaw iċ-Ċittadella, imma Kembil Bey qalilhom le, ikollna ntellgħu disa' kanuni. Sadanittant, niżlu ħafna nies l-art, ħafna skjavi, fosthom xi tlett mitt Malti li kienu nqabdu mill-Indani u mill-inħawi ta' Ħal Qormi, kif ukoll tliet mija jew iktar li kienu nqabdu fil-belt ta' Awgusta li kienet attakkata qabel ġew Malta. U dawna bdew iġorru, tistgħu taħsbu x'traqat kien hemm dak iż-żmien, dawna l-kanuni kbar mill-Imġarr lejn in-naħħa taċ-Ċittadella. B'kollox ġie sa kanuni. U hekk l-Ottomanni bin-nies u l-iskjavi tagħhom għaddew il-lejl tal-Ħamis jarmaw il-batterji bil-kanuni ħdejn Putirjal li għadu jżomm l-isem sal-lum, bejn salib it-toroq tat-Tiġrija u Pjazza San Franġisk, u ħdejn il-Knisja ta' San Ġorġ li bejnha u bejn il-ħitan tal-fortifikazzjoni ma kien hemm ebda bini. Il-mument tal-prova issa kien verament wasal. Mill-ġdid, ma' tbexbix tal-jum, id-disa' kanuni armati fil-batterija jibdew jisparaw kontra ċ-Ċittadella. U żgur illi sa tmiem il-ġurnata il-parti t'isfel tas-swar kienet bdiet iċċiedi. Dil-parti t'isfel eventwalment qatt Mara ġiet inbniet u kienet tiġi b'ewħed u ieħor lil hinn mill-fors taċ-Ċittadella tal-lum. Imma s-swar tan-naħa ta' ġewwa beqgħu sodi u ma' tmiem il-jum il-bombardamenti spiċċaw jistrieħu matul il-lejl biex jerġgħu jibdew l-għada. Kien il-jum li fih Għawdissaj jibda l-ikbar diżgrazzja fl-istorja tiegħu. Filgħodu komplew jisparaw il-kanuni u sadattant ta' min jgħid illi fiċ-Ċittadella kien hemm biss kavalier Ingliż li kien kapaċi jispara kanuni kbar. Meta dan eventwalment intlaqat, ma kienx hemm iktar x'tagħmel. Kien għalxejn illi madwar seba' miet Għawdxi Offrew il-gvernatur li kienu lesti li jiġġieldu huma wkoll. Il-gvernatur qabdu paniku kbir. Hu għamel ħaġa li ma kinitx tixraq xejn lill-Kavallier tal-Ordni ta' San Ġwann. Iddeċieda li jitlob armistiżju. X'ġara? Laqqa' n-nies importanti taċ-Ċittadella u dawna x'ħin uriehom illi kien kollox mitluf, iddeċidew li jittorbu dan l-armistizju u għal din ir-raġuni għażlu l-Patri Bartilimeo Bonavia, Agostinjan li kien fiċ-Ċittadella flimkien man-nies l-oħra biex bil-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd, Iniżżluh bil-ħbula minn fuq is-swar ħalli jmur jiddiskuti ma' Sinan Paxa, l-iktar li peress li hu kien il-kmandant, kif se jsir dan l-armistizju. Mill-ġrajja tal-assedju ta' Għawdex nafu b'numru ta' nies li jingħad li jiddendlu mis-swar għal isfel, minn fuq in-naħa tat-Tramuntana, li tħares lejn ix-xaqlibiet ta' Marsalforn u ż-Żebbuġ, li allura aktarx li ddendlu u ħarbu f'dawn il-ġranet waqt il-ħbit. Imma kif seta' jkun dan? Giacomo Bosio li kien l-istoriku tal-Kavallieri ta' San Ġwann u li mill-1588 sal-1633 tana diversi dokumenti fuq l-Ordni, jagħmel referenza għal kastru medjevali u jgħid li uħud mid-djar li kienu fuq ġewwa tas-sur kellhom it-twieqi tagħhom imqattgħin ċ-ċoswar. Aħna meta armajna l-iscaffolding fil-fatt ġejna wiċċ imbwiċċ ma' twieqi li kienu ġew mbarrati, ġifieri dak iż-żmien laqas kienu għadhom jinqraw anki għaliex kienu waqattajn, eċetera, eċetera. U aħna rġajna mhux ftaħnihom kompletament għax ma stajniex għax illum ġurnata huma miġdumin u jiġu taħt il-livell tal-passaġġi li hemm fuq ġewwa taċ-Ċitadella. Imma irtirajna ftit dak il-ġebel il ġewwa biex il-perimetru ta' dawn it-twieqi ikun jista' jerġa' jinqara. Huwa faċli u kien ħallu L-immaġinazzjoni tiċripina faċli nimmaġinaw lil dak it-tliet mitt tgħawġli li huma jingħatu ma' dokumentat li ħarbu mis-swar, minn ġo swar taċ-Ċittadella, kalaw lilhom infushom mit-twieqi, jaħarbu propju minn dawn it-twieqi. Tletin sena wara din il-ġrajja, l-istoriku tal-Ordni Giacomo Bosio jitkellem mal-Għawdxin li għexu din il-ġrajja u jikteb, Dicono e raccontano ancora oggi di, I vecchi gugitani con grande passione della rovina della patria loro riedu jiġġieldu l-Għawdxin imma min imexxihom ma ħallihomx. Kif beda jisbaħ, infetħu l-bibien taċ-Ċittadella. Kif kien miftiehem Il-lejl ta' qabel, bejn Sinan Paxà u Patri Bartilmew Bonavia. Għall-ewwel, it-Torok ma baqgħulux, għal għaliex? Għax beżgħu. U minħabba f'hekk kellu jmur l-istess Patri Bonavia jgħidilhom jistgħu jidħlu. Malli daħlu, bdea beda t-tfarrik, beda s-serq, beda l-qtil. U għaldaqstant, bil-mod il-mod bdew jiġbru n-nies grupp grupp, jorbtuhom bil-ħbula jew bil-ktajjen biex ikunu lesti ħalli jġorruhom lejn il-Port tal-Imġarr u jgħabbuhom fuq ix-xwieni. Wieħed biss illi rreżista, Bernardo Deopwo, illi, kif tgħid l-istorja, qatel il-mara u t-tfal tiegħu. imma baqa' jeżisti sal-mewt. L-Ottomanni mbagħad daħlu fil-knisja tal-matriċi ta' Għawdex, serqu kull ma kienu jistgħu jieħdu u dak li ma setgħux jieħdu magħhom tawh in-nar biex iħallu proprju ċtadella f'rovina sħiħa. Sa fil-għaxija kienu ġarrew ħafna min-nies. Fl-assedju tal-1550, il-kastell u r-rabat kienu differenti ferm minn dak li naraw illum. Ħa nibdew mill-kastell. Il-kastell kien iktar, kien ikbar, kellu firxa ikbar minn dak taċ-Ċittadella tal-lum. Fl-istess waqt, kien hemm inqas distanza bejn il-bini tar-Rabat u kif ukoll il-ħitan tal-kastell. Biex niftehmu, dak li llum huma Pjazza it-Tokyo u Pjazza Indipendenza, kif ukoll Pjazza Savina, Dak iż-żmien tista' tgħid ma kinux jeżistu, imma kienu mimlijin jew meħudin, il-parti kbira tagħhom kienet meħuda mill-bini. Għaldaqstant il-ħitan li kienu jinsabu, tista' tgħid, fuq id-dawra fuq il-quċċata ta' din l-għolja, fuq in-naħa tal-tramuntana kienu ferm aktar għoljin għaliex kien hemm irdum iktar għoli li kien espost. Mentri fuq in-naħa tan-Nofsinhar, jiġifieri n-naħa tar-Rabat, tar-Rabat l-antik, il-ħitan kienu ferm iktar baxxi proprju għaliex hemmhekk l-art, il-blat kien iktar baxx. Il-ħitan tal-kastell fl-1550 ma kinux ħitan li kienu maħsubin biex jirreżistu ġlieda ta' qbida li tinvolvi l-polvli, l-armi, il-polvli tal-Kastilkanuni. Fil-fatt dawn kienu ħitan ta' natura medjevali. Ħitan ta' natura medjevali nifhmu li kienu ħitan pjuttost għoljin, tinsa tgħid ħoxnin, xi ftit jew wisq, però illi ma kinux ħoxnin biżżejjed illi jifilħu d-daqqiet tal-balal tal-kanuni. Fl-istess ħin dal-ħitan ma kellhomx biżżejjed spazji fuq il-parapett tagħhom fuq in-naħa ta' fuq tagħhom minn fejn hemmhekk setgħu jintramaw batteriji ta' ċertu saħħa tal-kanuni. Għaldaqstant dan il-ħitan qatt ma setgħu jirreżistu u jiġġieldu kontra l-batteri tat-torok li intramaw proprju għal dan l-assedju. U hekk ġiet il-logħba ta' min hu barra barra, min hu ġewwa ġewwa. Min kellu jiddendel mis-swar u jaħrab s'issa jew telaq jew tilef l-opportunità ta' ħajtu. Kull xrara ta' tama issa għebet. Dak li tant beżgħu minnu l-Għawdxin kien qiegħed iseħħ quddiem għajnejhom. Anzi, kienu għadhom iridu verament jitgħallmu kemm kienu qliel l-Ottomanni. Kif tgħin ma' Patri Bonavia kien illi jeħilsu erbgħin mill-kbarat ta' Għawdex. U meta ġew biex jiftehmu fuq dawn il-kbarat, Dragut qalilhom, u miegħu ovvjament qabel Sinan Paxà f'dil ħaġa qablu, qallu meta aħna tkellimna fuq kbarat ma konniex qegħdin nifhmu fuq sinjuri, imma konna qegħdin nifhmu fuq nies kbar fl-età, u għalhekk, Minflok ma ħallew il-kbarat t'Għawdex li kienu ġa lesti bil-bagalji kbar tagħhom, bil-teżori li kellhom biex jitilqu, dawka niżżluhom fuq ix-xwieni b'kollox u minflok Għawdex ħallew 40 xiħ għakka. U dinha kienet kontra l-ftehiem u l-armistizi u qalulu ċar u tond, Lil Sinan Paxà huma qalulhom, Jiena hekk kelli f'moħħi u hekk isir. Komplew jgħabbu, komplew jimlew l-ilma u bdew isalpaw. Sal-Ħamis filgħodu, 30 ta' Lulju, il-port tal-Imġarr kien vojt l-għaliex il-flotta kienet telqet biex tattakka l-Tripli. Dawk li riedu jipproteġu lil Tripli a skapitu ta' Għawdex ħadu r-risposta tagħhom għaliex wara r-rovina ta' Għawdex il-Kavallieri ta' Malta fi Tripli ġarrbu l-istess destin fl-erbatax ta' Awwissu, ġimagħtejn wara. L-effetti tal-assedju kienu devastanti, devastanti fuq in-nies, devastanti fuq l-infrastruttura agrikola, kummerċjali, soċjali u reliġjuża, devastanti anki fuq l-ordni li avolja ma ddefenditx lil Għawdex kif kien jixraqlu, xorta kellha l-bżonn ta' Għawdex b'saħħtu. Ħafna kienu t-tagħlimiet li setgħu ħarġu mill-assedju, iżda t-triq għall-fejqan kienet waħda b'ħafna kawtela. Qabel xejn, jekk l-assedju fuq Għawdex kien spiċċa, l-istorja għal eluf ta' Għawdxin ma spiċċatx, għax dawn sabu ruħhom ħa jibdew jgħixu ħajja ġdida fil-jasar. Meta l-flotta telqet minn Għawdex, l-ewwel ma marret kienet Taġura. Taġura kien hemm fortizza proprju tal-Ottomanni, li tiġi madwar 23 kilometru 'l bogħod fil-Lvant ta' Tripli. U hemmhekk niżlu nafu dan huwa dokumentat niżlu ħafna ħafna niżlu numru konsiderevoli ta' skjavi Għawdxin u nbigħu hemmhekk. Issa teżisti tradizzjoni li xħud minn dawn l-iskjavi minn ta' Ġura Ittieħdu xi 60 kilometru 'l isfel lejn post li jismu Tarhuna. Tarhuna hemm oasi enormi, kbira. U hemmhekk Tarhuna kien hemm ħafna chieftains, ħafna kapijiet li kellhom għelieqi kbar. U għalhekk l-ewwel skjavi Għawdxin aktar spiċċaw hemm. Din mhix dokumentata ħlief b'mod orali. imma hija tradizzjoni orali li tmur lura ħafna u ħafna snin. Però, bla dubju ta' xejn, il-maġġoranza ta' l-iskjavi Għawdxin marru u ttieħdu Kostantinopli, il-belt kapitali ta' l-Imperu Ottoman. Fuq din hemm dokumentazzjonijiet kbar ta' Għawdxin illi kienu hemmhekk. Fost dawn kien hemm disa' qassisin u patri. Kien hemm Nicolò Castelletti, l-Arċipriet tal-Matriċi ta' Għawdex, il-Katidral tal-lum, li dan miet fil-Jasar, u Don Lorenzo de Apapis, il-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Ġorġ li kien ukoll nutar. Dan irnexxielu jifdi lilu nnifsu mill-Jasar wara sentejn. Ġie lura Għawdex u reġa' beda jaħdem ta' nutar. U hu pprova mill-atti notarili tiegħu li għandna tagħrif dwar x'kienu jagħmlu ħafna mill-Għawdxin illi spiċċaw skjavi Kostantinopli u li mietu hemmhekk. Ma kienx faċli illi Għawdex jistejqer minn traċedja kbira bħal din. Għal diversi xhur ma nafux kemm, Għawdex kien kompletament abbandunat. Imma mbagħad Dawk il-ħames mitt ruħ li kienu ħarbu meta ddendlu mas-swar u oħrajn li kienu ħarbu qabel l-Insqallija bdew jirritornaw lura biex ikunu jistgħu jieħdu l-proprjetà u r-raba' li kien tagħhom jew ta' dawk għal jiġu minnhom u li kienu spiċċaw fil-jasar. Dan kien l-ewwel grupp Li ġie joqgħod Għawdex. U l-istorja ta' qsim il-qalb għall-Għawdxin kompliet meta l-Papa Ġulju t-Tlieta għamel ġublew li permezz tiegħu wieħed jirbaħ indulġenza jekk jgħin finanzjarjament biex jinfdew l-Għawdxin mill-jasar. Dan id-dokument huwa importanti għaliex juri biċ-ċar l-isforz pjuttost fuq livell biex ngħidu hekk ta' komunitajiet, il-parroċċi ta' dak iż-żmien għamlu l-sforz biex jinġabru flus għal dan ir-riskatt tal-iskjavi fuq livell parrokkjali. Kienu għamlu kaxxa f'kull knisja parrokkjali ta' dak iż-żmien u permezz tal-breve mill-Papa Ġulju Tlieta, l-Isqof ta' dak iż-żmien Dumenku Kubelles, kien ordnat jeżekwixxi din il-breve jisimha Pro redentione captivorum pro insula Gaudisi. Dan dawn il-kaxxi damu hemm sas-sena ta' wara fejn għandna dokumentazzjoni wkoll tal-ammonti ta' flus kif kienu nġabru għal dan ir-riskatt. Sfortunatament mill-indikazzjoni li għandna skont kif jixhed id-dokument, Il-flus, l-attentat biex jinġabru dal-flus ma kienx wieħed b'saħħtu ħafna u dak juri wkoll qagħda finanzjarja xejn sabiħa tal-poplu Malti. Għaliex għalkemm kien hemm pjuttost ġabra kbira fin-naħa tal-Borgo, tal-Castrum, però l-ġbir l-ieħor anke fl-Imdina kien wieħed minimu ħafna li ras għal parroċċa għal parroċċa ma kienx jaqbeż iż-żewġ onżi mill-ġbir tal-kaxxi. Tant hu hekk illi xi kaxxi baqgħu hemm anki għal sentejn sħaħ. Sakemm ma ġriet l-aħbar illi seta' kien hemm ħbit ieħor għall-istess gżira u l-kaxxi tneħħew u nfetħu quddiem in-nutar famuż ta' dak iż-żmien Brandano Caciaro. Oħrajn, għalhekk, kellhom jibqgħu fil-jasar kif juruna l-atti tal-kappillan nutar minkejja li mill-jasar kien inħeles. Inħeles però waqt malli ġie Malta wara ftit taż-żmien reġa' mar lura jagħti s-servizz tiegħu ġewwa Kostantinopli lill-Maltin li kienu hemm. Fosthom, pereżempju, nsemmu t-testment ta' waħda ċerta Donna, il-mara ta' Antonio Rapa. Tajjeb, issa din mid-dehra kienet diġà ġiet ħallset għall-ħelsien tagħha però ma nafux għaliex ma kinitx qiegħda Malta. Jista' jkun li forsi ma setgħetx tagħmel il-vjaġġ minħabba saħħa. Però ħallitilna t-testment tagħha. U bħal din bħal din għandna ovvjament xhieda oħra ta' nies illi illi kienu qegħdin hemmhekk. Għandna wkoll xhieda ta' nies illi propju kienu jiġu ma' xwieni. Tajjeb li kienu jġibu merkanzija minn dawn il-postijiet u bil-għan illi huma jġibu il-flus għall-ħelsien tagħhom kienu malli jaslu Malta tajjeb jippruvaw mill-introjtu tagħhom iħallsu lil ovvjament lil sidhom jekk ma jagħmlux dan ikollhom jerġgħu jitilgħu fuq ix-xini u jerġgħu jmorru lura propju ma' dak ix-xini li tkun ġabithom hemmhekk. Jiġifieri għandna ħafna informazzjoni li propju ittina x'kienu jagħmlu dan in-nies. U f'dawn id-dokumenti wkoll għandna stejjer, stejjer umani, stejjer ta' nies bħalna. Sadanittant, l-Ordni kellha diversi raġunijiet għalfejn riedet tara x'se jsir minn Għawdex li allura kien irfinat u imneżża' mill-popolazzjoni. Ġara x'ġara, Għawdex ma setax jibqa' għeri. u abbandunat? L-ewwel qabel kollox, Għawdex kien importanti ħafna għall-ordni, speċjalment f'dak iż-żminijiet fis-seklu sittax, proprju bħala sors ta' ikel. Għaliex? Il-gżejjer Maltin nafu li huma żgħar, il-produzzjoni hi limitata, u għaldaqstant ma kienx jipproduċu biżżejjed għall-popolazzjoni. speċjalment wara l-1530 meta jiġu l-kavallieri, jiġu diversi mijiet ta' nies mir-Rodi, jiġu nies oħra mal-Ordni, minn allura l-popolazzjoni ta' Malta tiżdied b'mod sinifikanti u għaldaqstant kien hawn ħafna iktar ħluq x'jiġi mitmugħa. Malta wieħedha ma kinitx biżżejjed biex titma' 'l dan-nies kollha. Għawdex allura kellu rwol importanti ħafna fil-ġenerazzjoni u fil-produzzjoni tal-ikel. Fl-istess waqt, Għawdex kien importanti wkoll fil-skema tad-difiża ta' Gżejjer Maltin għaliex Għawdex qiegħed fuq in-naħa fuq ix-xaqliba tat-Tramuntana ta' Malta jew tal-Majjistral ta' Malta. Issa dan huwa importanti għaliex f'dak iż-żminijiet in-navigazzjoni, t-tbaħħir, ħafna drabi kienet tiddependi ħafna mill-kurrenti, mill-irjaħat, Eh, proprju waqt it-tbaħħir. U fil-fatt l-iktar rotta popolari li kienet eh, fid-direzzjoni ta' Malta kienet proprju tiġi eh, min-naħa tat-Tramuntana tal-Majestral minħabba l-kurrent imħabba l-irjaħat. U għaldaqstant Għawdex kien importanti ħafna sabiex wieħed ikollu post li jista' minn qabel jara min qiegħed jersaq lejn il-gżejjer Maltin u jekk hemm theddida jilħaq jilħaq jieħu azzjoni mill-ewwel. Fl-istess waqt, Għawdex ma setax jitħalla mingħajr nies għar-raġuni li jekk jitħalla mingħajr nies kien hemm il-possibilità li dan jaqa' f'idejn l-għadu, f'idejn it-Torok, u allura jintuża bħala bażi kontra Malta. U allura kien għalhekk importanti ħafna l-ordni li jintroduċu, jġibu numru ta' nies kemm mon Malta kif ukoll minn Sqallija propju ħalli popolazzjoni f'Għawdex, il-ħajja f'Għawdex terġa' mill-ewwel tmur lura għar-ritmu tagħha fl-iqsar żmien possibbli. Ma ninsewx ukoll li bħalma ħafna mill-kummerċ ma' Sqallija kien isir permezz ta' Għawdex, hekk ukoll kull tip ta' komunikazzjoni. U dan ħareġ b'mod ċar anke fl-assedju l-kbir ta' Malta. li matulu kien permezz ta' Għawdex li l-Ordni kienet tikkomunika ma' Sqallija biex titlob u tirċievi l-għajnuna. Għalhekk, naraw li bil-mod il-mod, il-popolazzjoni f'Għawdex reġgħet bdiet tieħu sura. Għandna d-dokumenti wkoll li l-volumi ta' tan-Nutar Tommaso Gauci, tan-Nutar Federico Ciappara, dawk kollha qed ituna dawl fuq is-soċjetà Għawdxija, kif irpiljat wara? Kemm minnhom kellhom kunjom Għawdxi, tajjeb, minn dawk li kienu qed jagħmlu l-kuntratti Għawdex? Hemm kunjomijiet Maltin li nafu li telqu minn hawnhekk biex jieħdu ħsieb il-proprjetajiet ta' nies Għawdxin li kienu jiġu minnhom fuq ordni tal-Gran Mastru, tajjeb. Kemm minnhom minn daw mbagħad baqgħu hemmhekk, baqgħu Għawdex forzi? U proprju l-Arkivju Notarili jagħtina din l-informazzjoni, il għaliex in-nutar, peress illi mhux bħal-lum ma kienx ikollu mod ta' identifikazzjoni oħra, irid jgħid illi dan il-persuna huwa persuna li jgħix ġo post partikolari u fil-każ tagħna dejjem jgħidu illi pereżempju dana huwa Malti però bħalissa qiegħed residenti ġewwa Għawdex. Allura qed jixħtulna dawl anke fuq din il-migrazzjoni illi hemm minn Malta għal Għawdex. Ma ninsewx illi l-Kavallieri bdew jagħmlu ħafna konċessjonijiet anke jagħtu moratorja għal min kellu jħallas xi dejn jekk imur joqgħod Għawdex naħfirlek għall-ilstra li tħallas għal erba' snin, pereżempju. Allura dawn kienu inċentivi li kienu qegħdin jixprunaw lill-Maltin biex imorru Għawdex, tajjeb, ħalli b'xi mod jew ieħor Għawdex terġa' tieħu l-ħajja. Iżda jekk irridu nkunu onesti, l-akbar sforzi għal riġenerazzjoni u ripopolazzjoni forsi ġew aktar mill-Knisja milli mill-istess Ordni. L-ewwel qawmien veru tal-ħajja f'Għawdex wara l-Assedju tal-1551 ġej min-naħa tal-Knisja u mhux min-naħa tal-Gran Mastru. Kien l-Isqof Domenico Kubelles illi bagħat hawn qassis ta' Nisa Lawċi, Dun Leonardo de Cace, biex jerġa' jiftaħ il-matriċi. Ried jirranġaha, ried jara minn fejn ħa jġib diversi affarijiet, imma ġie. u l-ħajja f'Għawdex bil-qawmien tagħha jidhru mir-reġistru li dan l-Arċipriet tal-Matriċi beda jżomm. U għalhekk għandna l-ewwel aħbar kbira ħafna f'dan ir-reġistru meta nhar is-27 ta' Settembru tal-1554 għammet għall-ewwel darba f'Għawdex wara l-assedju. Jiġifieri kienu għaddew iktar minn tliet snin. Imbagħad nhar il-25 ta' Diċembru tal-1556, jiġifieri erba' snin u iktar wara l-assedju, sar l-ewwel tieġ f'Għawdex. Il-ħajja bdiet bil-mod il-mod tirkupra, però skont l-istatistiċi li għandna, li huma ta' min joqgħod fuqhom, statistiċi miżmuma mill-Knisja jidher illi biex il-popolazzjoni ta' Għawdex reġgħet laħqet il-5,000 ruħ illi kien hemm ta' qabel l-assedju, damu bejn tmenin u disgħin sena. Filwaqt li l-Ordni meddet pass jew tnejn għar-ripopolazzjoni ta' Għawdex, mhux l-istess jista' jingħad għall-bini mill-ġdid u tisħiħ tal-kastell. Wara l-assedju tal-1551 isiru ftit tiswijiet, kemm jiġi funzjonabbli u daqshekk. Fil-fatt, fi żmien fi żmien ftit xhur, fi żmien sena sentejn, jinbnew żewġ fortizzi ġodda fil-Port il-Kbir li huma l-Fortizza ta' Sant Iermu u l-Fortizza ta' San Mikiel, li llum hija nkluża fl-Fortifikazzjonijiet tal-Isla. Fl-istess ħin jibda wkoll ix-xogħol biex l-Isla tiġi mdawra b'iswar ġodda. Ovvjament jikkompla xogħol ta' tisħiħ ta' fortifikazzjonijiet kemm fuq il-ħitan tal-Birgu kif ukoll fuq il-ħitan ta' Sant'Anġlu. Imbagħad meta jiġi l-assedju fl-1565 naraw illi eżatt wara l-Ordni allura għandha prijorità ġdida. Din id-darba hija li tibni belt ġdida, f'dal-każ il-Belt Valletta, propju biex jekk jarġa' jiġi assedju u attakk ieħor, l-Ordni tkun lesta għalih u tilqa' tipproteġi lilha nnifisha u l-popolazzjoni kollha. Għaldaqstant, naraw li minkejja li l-assedju ta' Għawdex iseħħ fl-1551, kellna nistennew, Għawdex kellu jistenna sal-bidu tas-seklu l-ieħor, sal-1600, biex propju jibda x-xogħol fuq it-tisħiħ tal-ħitan jew il-bini mill-ġdid li fortifikazzjoni tal-kastell. Dan seħħ wara li kien hemm numru ta' rapporti jittħejja dak li forsi llum nistgħu nirreferu għalih bħala master plan, rapport ġenerali tad-difiża, tal-istrateġija tad-difiża tal-gżira. Hawnhekk jidħol fix-xena Giovanni Rinaldini, l-enġinier tal-Ordni, li grazzi għad-disinji, pjanti u dokumentazzjoni tiegħu nistgħu nieħdu ħjiel ta' kif evolva l-kastell ta' Għawdex li allura, beda joqrob aktar lejn iċ-Ċittadella li nafu illum. Is-sitwazzjoni tibda tiċċaqlaq meta lejn l-aħħar tas-seklu sittax il-Gran Mastru jġib l-enġinier Italjan Rinaldini u bi ħsieb li jindirizza l-problema tad-difiża tal-gżira t'Għawdex u fosthom Rinaldini Fit-tieni rapport tiegħu jerġa' iħares lejn iċ-Ċittadella, lejn il-Gran Castello, bl-iskop li jikkonvertiha fortizza ehm, bil-bastuni. Bażikament hija dik li naraw illum m'għandniex sfortunatament il-pjanti tiegħu li nistgħu nieħdu mir-rapporti u x'jgħid, però meta bdiet tinbena mbagħad ukoll taħt il-superviżjoni ta' l-enġinier Malti eh, Vittorio Cassar, eh, tibda tieħu l-forma eh, li naraw l-lum. Bażikament għandek reċint eh, mamul minn tlet bastjuni, propja bastjun ċentrali, u żewġ nofs bastjuni ngħidhom demi bastions u żewġ cavaliers, cavalieri su torri li maħsub biex jikkontrolla d-torni. U il-foss ovvjament li kellu jitħaffer Dik l-art barra mill-fortizza li ngħidulha l-glassi, bit-Taljan ngħidulha l-ospalto. Eh, aktarx, eh, oriġinarjament, id-ditx eh, u l-glassi ma kellhomx dik li la strada koperta li naraw l-lum, il-covered way. Dik aktarx saret naqri iktar tard. Fil-fatt interessanti ħafna dik il-covered way għax hija waħda mill-ftit eżempji tal-ewwel tip ta' covered ways li kienu bnew f'Malta wkoll, jekk taraw il-pjanti tal-Floriana Lines. huma tal-istess tip. U mbagħad lejn l-aħħar tas-seklu 17 u fil-bidu s-seklu 18 jibdew jibnuhom ngħidulu għalla Vauban fis-sistema Franċiża. Ġifieri dik li hemm iċ-ċitadella hija interessanti ħafna xi hija waħda mill-ftit eżempji ta' qabel il-miġja tal-inġiniera Franċiżi u l-ħsieb tagħhom. Il-bini mill-ġdid tal-kastell idum għaddej aktar minn 20 sena. Jibda madwar lejn is-sena 1600 u għandu iktar minn 20 sena sakemm jitlesta. Dan il-proġett nistgħu inqisuh bħala l-ikbar proġett infrastrutturali illi qatt seħħ fir-Rabat ta' Għawdex u mingħajr dubju wieħed mill-akbar proġetti infrastrutturali li qatt rat il-gżira ta' Għawdex. Parti mill-proġett ta' tisħiħ tal-kastell, illum iċ-Ċittadella, kien proprju illi apparti li jinbnew dawn il-ħitan kollha, jinbena l-foss, dawk il-ħitan kollha li jkun hemm mad-dawra, inkluż il-glassi li wieħed isib anki mad-dawra, fl-istess ħin ukoll jitwaqqa' parti mir-Rabat. Parti mid-djar li kont issib tar-Rabat jitwaqqgħu, fil-fatt anki għandna korrispondenza bil-Gran Mastru u l-Gvernatur ta' Gżira u anki l-arkitett responsabbli mill-proġett, l-inġinier responsabbli mill-proġett, propju biex jitwaqqa' jitwaqqgħu numru ta' binjiet b'tali mod illi dawk illi llum huma Pjazza Indipendenza jew kif ngħiduha nafuha t-tok kif ukoll Pjazza Savina prattikament inħolqu bħala parti minn dan il-proġett ta' rikostruzzjoni tal-kastell taċ-Ċittadella. Fost dawn il-weġgħat kollha, mill-Assedju tal-1551 bdew ħerġin anke stejjer u ġrajjiet b'doża ta' eroiżmu u patrijottiżmu. Fost dawn tispikka l-istorja ta' Bernardo Deopuo, li wara ħafna snin u għal ħafna snin ġiet mgħoddija b'leġġenda. Iżda l-ġrajja ta' Bernardo de Puo ġiet dokumentata minn kontemporanji stess li setgħu kienu jafuh jew semgħu l-istorja tiegħu mingħand min ra b'għajnejh. L-ewwel wieħed li jsemmi din il-ġrajja huwa Nicolas Durand de Villegagnon, Danna meta kiteb? Tmintax-il xahar wara. Kif kien jaf? Kien Malta. Matul l-assedju, kien hu fil-fatt li mexxa n-nies li organizza il-difiża tal-Imdina f'Lulju tal-1550. U naturalment sema' b'din il-ġrajja U proprju ftit wara kitibha u daħħalha f'kitba tiegħu stampata Pariġi. Proprju jumejn wara li l-Ottomani telqu minn Għawdex, kien wasal Malta l-Ambaxxatur ta' Franza fit-Turkija. U fost ma' dan l-Ambaxxatur kien hemm diversi xjenzati. fosthom wieħed Nicolas de Nicolai. Dan ukoll, fi ktieb stampat f'Franza fl-1568, isemmi din il-ġrajja ta' Bernardo de Opwo. U 'l quddiem anke l-istoriku tal-Ordni mqabbad apposta mill-Ordni biex jikteb l-istorja, Giacomo Bosio, stampata fl-1602 mill-ġdid, Jerġa' jsemmi din il-ġrajja. Bernardo de Puo kien soldato nel gozo. L-istoriku tal-Ordni Giacomo Bosio fl-1602 jgħid li kien minn Sqallija. Jingħad li dan qabel ma ħareġ jiġġieled mal-Ottomanni meta il-Ħadd 26 ta' Lulju daħlu fiċ-Ċittadella, Tela' fil-kamra fejn kien hemm iż-żewġ ulied u bniet u martu u qatilhom għaliex ma riedx illi jsiru skjavi tal-Ottomanni. Imbagħad ħareġ jitqabad u miet eroj tal-patrija. Fl-1579 il-gvernatur Bernardo de Aldana ordna li mad-dar ta' fejn kien jgħix Deupó titwaħħal irħama li tagħtih ġieħ. Mid-dar ta' Deupó fadal biss il-faċċata u din l-irħama li twaħħlet allura inqas minn 30 sena wara li seħħet il-ġrajja. Din il-ġrajja wkoll xegħlet l-immaġinazzjoni, l-moħħ ta' l-aqwa essejist fid-dinja, anzi l-fundatur tal-esej fid-dinja, Michel de Montaigne. Kien jgħix fl-istess żminijiet u fil-fatt f'wieħed mill-esejs tiegħu huwa jdaħħal proprju din il-ġrajja. Għaldaqstant dina anke ġewwa Franza, anke l-għorrief kbar ta' Franza dak iż-żmien kienu semgħu dan il-fatt ta' dana s-suldat li għamel ħiltu waħdu biex jiddefendi xi ftit il-Għawdex. L-Assedju tal-1551 kien tabilħaqq ġrajja traġika fl-istorja tal-poplu Għawdxi. U proprju għaliex kienet daqshekk traġika, baqgħet fuq fomm il-poplu u fil-memorja kollettiva u folkloristika tiegħu, u forsi wkoll anki fit-toponomastika tal-gżira. Il-ġrajja ta' Bernardo de Opuo ġiet mgħoddija għal diversi sekli bħala leġġenda, anke jekk illum erġajna sibna dokumentazzjoni li ssaħħaħ l-awtentiċità tagħha. Iżda mill-Assedju t'Għawdex fadal anke leġġendi, ħrejjef u diċeriji oħra. Waħda minn dawn il-leġġendi jew ħrejjef hija marbuta ma' ħaġret il-Ħalfa. Daqsxejn ta' blata maqtugħa għalija weħidha fil-baħar, in-naħa ta' Ħondoq ir-Rummien u Ras il-Qala. Li kien ġara hu li Dragut kien diġà pprova jattakka l-Għawdex f'razzija li seħħet fl-1544 u kien sofra l-mewt ta' ħuh li l-Għawdxin biex ipattuhielu speċi ma tawhx il-ġisem mejjet tiegħu lura imma ħarquh u Dragut naturalment irrabja ħafna u baqa' iżomm f'qalbu Kważi kważi dan is-sens ta' vendetta u rabja għall-Għawdxin u huwa sejjer lura lejn artu ħalef qrib din il-ġebla, skont il-leġġenda, illi jagħmel vendetta mill-Għawdxin. U fil-fatt hekk seħħ fl-1551 meta ġie u kaxkar prattikament il-poplu Għawdxi kollu fl-eżilju. Però il-ġebla tal-Ħalfa għandha wkoll tifsira oħra li forsi hija aktar preċiża. għaliex fuq din id-daqsxejn ta' blata tikber pjanta selvaġġa illi bil-Malti wkoll tissejjaħ ħalfa. Għalkemm illum din il-ġebla hija f'post imwarrab, f'dawk iż-żminijiet wieħed jifhem li, għal raġunijiet ta' difiża, din spiss kienet ta' punt ta' riferiment. Leġġenda oħra hija dik marbuta ma' ras imnewwiela, illi hija l-aktar parti mqaċċta 'l barra eh, fin-naħa t'isfel fin-nofsinhar tal-gżira fl-inħawi eh, li aħna nafuhom bħala ta' ċenċ. Rib ukoll ta' mġar xini fejn eh, tradizzjoni żomm ukoll li meta Dragut attakka il-Lawdex u ħal il-Lawċin il-sira fl-1551 kien minn hemm propju li ġew imnewla għal fuq ix-xwieni biex jaħduhom lejn l-eżilju l-Lawċin wara l-assedju. Ma nafux kemm hija kemm tista' tkun vera din il-ġrajja, għalkemm huwa minnu li f'dawn l-inħawi seta' setgħu l-Għawdxin li naturalment Dragut ħa ilsiera ittieħdu għal fuq ix-xwieni. Din il-ġrajja ġiet immortalizzata fil-ballata tal-Assedju ta' Għawdex illi kiteb il-poeta Għawdxi Anton Buttigieg illi kien ukoll President ta' Malta illi f'din il-ballata jgħid fost l-oħrajn Newwel, Newwel, Newwel, Newwel, il-post sar ras in-newwiela. Li hu żguru illi fl-ilsien Għarbi il-kelma newwiela tirreferi wkoll għall-ponta ta' fuq ta' għarix jew sentinella. Dawn il-leġġendi jiġu mhux biss mill-memorja kollettiva iżda min-nuqqas ta' dokumentazzjoni. Ma ninsewx li l-Ottomanni mhux biss serqu lin-nies iżda ħallew ħerba minn kull ordni li kien hemm fil-post. Fejn imbagħad wieħed ma jibqax isib l-istorja miktuba jrid jirrakkuntha u mar-rakkont orali wieħed jaf jinsa jew jaf iżejjen. Iżda forsi kif jgħid il-Malti, il-qasba ma ċċaqċaqx għalxejn u xi traċċi ta' verità u fattwalità jkun hemm ukoll. Hekk ġara lejn l-1844. It-tielet ġrajja, jew aħjar diċerija biex ngħidu hekk, illi xterdet jew xnija li xterdet fost l-Għawdxin meta fl-1844, taħt kma direzzjoni ta' Dun Vinċenz Gatt, xi ħaddiema tqabbdu sabiex jaħdmu l-għelieqi taħt is-sur in-naħa li aħna l-Għawdxin nafuh bħala wara ta' Gedrejn. U f'dawn l-għelieqi, huma u jagħmlu dan ix-xogħol, anki s-sena ta' wara x'inkomplew jaħartu l-art, skoprew diversi irjus ta' skeletri u anki skeletri illi l-Għawdxin ħarġu jgħidu illi aktar x'kienu tat-Torok illi sfaw vittmi tad-difiża tal-Għawdxin fl-assedju tal-1551. Għal darb'oħra kemm jemilna din il-ġrajja ma nafux, imma tixhed għal kif l-assedju tal-1551 Baqa' ħafna ħaj fil-memorja tal-poplu Għawdxi hekk illi assoċja miegħu diversi ġrajjiet. Għal darb'oħra, marbuta ma' kull ħrafa jew leġġenda xi naqra verità jkun hemm għaliex fl-inħawi għal diversi snin kienu wkoll jindifnu diversi Għawdxin. Allura jista' jkun li peress li l-post kien post ta' oqbra, dawn l-iskeletri fil-verità ma kinux ta' Torok imma ta' Għawdxin stess. L-assedju ta' Għawdex, ġrajja li ġrat kważi 500 sena ilu. Din il-ġrajja hija qrib tagħna aktar milli wieħed jista' jaħseb mal-ewwel daqqa t'għajn. L-Ingliżi għandhom espressjoni, kważi qawl, li tgħid, All history is history of the present. Is-Sultan Saladin li miet 830 sena ilu kien gwerrier qalbieni u l-qlubija tiegħu xegħlet l-immaġinazzjoni tal-gwerrier Musulman matul il-ġenerazzjonijiet kollha sal-ġurnata tal-lum. Tant hu hekk li kemm fi żmienu u kemm wara kien ispirazzjoni għal ġellied Musulman, għal gwerrier Musulman. Fil-Tielet Kruċjata, meta ssielet ma' eh, Richard de Lionheart, 1192, il-lubija tiegħu baqgħet tissemma. Hekk ġara wara fis-sitt ġenerazzjonijiet wara meta pereżempju eh, Napuljon ħalla Malta u fil-1798 biex jinvadi l-Eġittu. U l-ispirtu ta' Saladin kien fost dawk li ippruvaw iżommu din l-invażjoni. Allura, eh, mhix ħaġa kbira li wieħed jaħseb li anki Dawk illi ġew ma' Dragut u ma' Sinan Għawdex, il-ġannissari tagħhom kienu wkoll ispirati minn dak illi laqqam fihom dan l-ispirtu ta' Saladin. Qegħdin allura verament inġibu din l-istorja tal-1551 sa żmienna, oral history, Is history of the present. B'dan f'moħħna, forsi l-aħħar għafsa ta' qalb tiġi meta wieħed jiftakar f'kemm il-mitt sena għaddew u din il-ġrajja ġiet traskurata, skartata u minsija. Illum, imdawlin minn tant dokumentazzjoni, fosthom dokumentazzjoni riskoperta, u minn sens ċiviku aktar għoli, din it-tifkira tal-assedju ta' Għawdex u l-vittmi tiegħu hija sens ta' ġustizzja ma' Għawdex, ma' ġrajjietu u ma' niesu. L-assedju ta' Għawdex tal-1551 kien probabilment l-iktar episodju traġiku u katastrofiku fl-istorja ta' Malta. Għalija hija ħaġa kważi tal-mistħija li sakemm sar il-monument reċentement fiċ-Ċittadella u ħareġ il-ktieb ta' Monsinjur Bezzina, kien kważi intesa'. Ħaġa li ħalliet marka enormi fl-istorja ta' Malta. Meta gżira sħiħa ġiet devastata, il-popolazzjoni kważi kollha xi 5,000 ruħ ġew miħuda fl-iskjavitù. In-nisa ġew stuprati, Kull ma kien hemm x'tisraq ġie misruq. Dawn huma affarijiet ta' importanza kbira u ħallew sinjal qawwi fil-memorja. Huwa tajjeb li arġajna bdejna nikkunsidraw dan l-episodju bħala parti formattiva mill-istorja tan-nazzjon. Din il-ġrajja tal-1551 Ma kinetx mogħtija l-importanza tagħha. Jista' jkun li ma kinitx mogħtija din l-importanza għaliex kif jgħid Joe Bezzina fil-ktieb tiegħu stess, aħna l-istorja ma ngħożżuhiex, ma nfittxuhiex u ma ngħallmuhiex. U dejjem diġà hi xi ħaġa Kera ħafna li l-istorja ma nfakkruhiex u ma nifhmuhiex, ma nippruvawx nifhmuha, ma ngħallmuhiex. Għax in-nazzjon bħal persuna għandu ħames dinijiet. Jgħix fl-imgħoddej, fil-preżent, fil-ġejjieni, fl-immaġinarju, U fl-etern. Issa jekk naħku waħda minn dawn il-ħames dinijiet li jagħmlu l-bniedem u jagħmlu n-nazzjon, ma jkunx hemm il-milja ta' ħajja vera. U min jaqata mill-passat tiegħu, min jaqata mill-jeru, ma jkunx jaf u x'inhu. Mela dejn il-ġrajja illi matul iż-żmien ma ħaditx l-importanza tagħha, Hemm bżonn li nifhmuha u nifhmuha sewwa. Imma jista' jkun ukoll li din ma tajniex ma tajnihiex importanza għaliex kienet disfatta. U teżisti dik li jgħidulha, it-Taljan isejħulha terapia dell'oblio, jiġifieri t-terapija tat-tnissija, xi ħaġa li ddejqek u inti tipprova Tinsija fejn fin-natura tal-bniedem u l-Għawdxin u l-Maltin matul il-medda tas-snin ippruvaw jagħmlu dan, jużaw magħhom infushom forsi mingħajr ma jafu din it-terapija tat-tnissija. Il Meta aħna qed ngħidu terapija tat-tnissija, hemm ċertu raġuni għaliex din kienet disfatta kbira. Kienet telfa enormi li l-popolazzjoni Ħamest elef ruħ jittieħdu irsiera u li taħbija ġiet ħaġa naturali. Din is-sena 1550 kienet Annus Horribilis għal Għawdxin. Kienet Annus Horribilis mhux fir-riżultat biss għaliex iġġarrew irsiera daqshekk nies, imma wkoll fil-proċess għax fil-proċess kien hemm ħafna tradimenti. Dan din kien din kienet ġrajja ta' apotojeża ta' tradimenti. U fil-memorja kollettiva tal-Għawdxin, Dan il-ħsieb, għalkemm ma tantx ma dehrx ħafna fuq il-paġni tal-istorja, kien dejjem għaddej u fforma parti minn dawk li ġew li ġew jgħammru f'Għawdex wara u li beqgħu jgħaddnuha b'xi mod jew ieħor lil uliedhom għalkemm mhux bl-importanza li suppost tingħata. Ftit inqas minn 500 sena wara, it-theddida ta' invażjonijiet fuq il-gżira ta' Għawdex hija ineżistenti. Iżda, l-effetti ta' invażjonijiet illeċti madwarna għadhom jaslu fuqna wkoll. Ġrajjiet bħal dawn jagħtuna kejl, jagħtuna kuntest biex fid-dawl tal-passat tagħna nifhmu l-preżent u forsi nitgħallmu għall-ġejjieni. Proprju llum, id-dinja kollha hija mistagħġba bl-invażjoni tal-Ukraina, li s'issa ma kellhiex konsegwenzi traġiċi bħalma kellu l-assedju ta' Għawdex. Imma dan irid itina l-miżura ta' kemm hu importanti li nżommu quddiem għajnejna li meta nazzjon tinvadi nazzjon ieħor hija ħaġa li l-istorja taborriha. U għalhekk għandna nitgħallmu l-lezzjonijiet li l-istorja tgħallimna. Eh, ma ninsewx li min ma jitgħallimx mill-istorja sa jarġa' jagħmel l-istess balli. U l-istorja ta' Għawdex għalina għandha tkun waħda mill-lezzjonijiet il-kbar għaliex